Dros yr wythnosau dwytha, mae rhai o fawrion ein cenedl wedi derbyn her i sgwennu a pherfformio eu setiau stand-yp pum munud eu hunan ac hynny am y tro cynta. Mae'r pedwar wedi derbyn cyngor gwerthfawr gan ddau fentor a bythefnos i grefftio. Rwan mae'r noson fawr wedi cyrraedd. Dwi'n cael vibes

A'r MC ar y noson? Welsh Whisperer. Helo Bangor!
Croeso ato ni. Noson gomedi heno ma. Hei! Tough crowd. Genna ni pedwar comediwr heddi. Ond be dydy'r comediwyr ddim yn wybod ydy mai cystadleuaeth ydy cymryd y meic, a'r gynulleidfa heno yn dewis enillydd. Rhowch croeso cynnes iawn i Mister Guto Dafydd.
Efo Guto, mae gwatsiad fo a be mae o'n mynd drwyddo fo yn atgoffa nhw fi. Rhy nerfus, meddwl gormod amdano fo, ond os geith e'r laff cynta 'na fydd o'n fine. Wey!
Diolch am y croeso. Mae'n grêt bod yma. A deud y gwir, mae jyst yn neis bod allan o tŷ ar nos Wener am change. Eniwe, ddylwn i gyflwyno'n hun. Swn i'n gallu deud, Guto dwi, a dwi'n fardd. Ond fysa hynna 'r un peth a deud, Guto dwi, A dwi'n bach o nobed. Ddoth o fo i fyny ato fi yn y pyb 'chydig yn ôl, yym, ac oedd o'n foi mawr, oedd o'n foi sgeri, oedd o'n ffarmwr mewn Superdry, ac yym, am bod fo'n deutha fi, Dwi'n gwybod pwy ti. Coc oen ti. Uh-oh. Chdi 'di'r coc oen gath y gadar. O'n i'n meddwl, bang on mêt, bang on, coron oedd hi, ond mwy na lai, bang on.
Dwi'n meddwl fydd gita'n ocê ia achos mae o'n prifardd so mae o efo ffordd efo geiriau. Nes i
t'wod trio cwpwl o jôcs ar Beth ag o'dd Beth fatha ha ha ac o'n i 'tha wel sgin i'm ffycin chance felly t'mo'. A ma' 'na lot i ddeud dros fod y coc oen gath y gadar. Achos o'n i'n clywed yn steddfod 'leni bo' 'na dipyn o genod, a rei hogia hefyd, yn chwara' gêm y pilfs. Dach chi'n gwbod be' 'di pilf? Na, ocê. Dach chi'n gwbod be' 'di milf? Os ddim, trowch rownd a ma' 'na un yn sefyll yn y cefn. Nath 'na neb droi rownd. Sori mam! Ond pilf, os nwch chi newid mother am prifardd, da chi'n cael prifardd I'd like to fuck. Swn i byth yn deud hyn ar lwyfan y Babell Lên, ond dyna ni, prifardd I'd like to fuck. Yym, a dwi'm yn gwybod be di rheola gem y pilfs, ond ma'n troi allan bo fi yn y top three! Come on, ma hynna'n heddi clap! Ond ma bob dim yn relatif, yn dydi? Dwi'n cŵl, am fardd ond di beirdd ddim yn cwl felly come on. Ydi hwnna yn goryn person cwl? Dwi ddim yn cwl o gwbl a deud y gwir dwi yn ganol oed ond ŵan bo fi yn ganol oed ag yn dad ma na betha newydd dwi'n goro neud, petha dwi'm di neud ers blynyddoedd fatha gwylio rhaglenni plant ar y teledu. Ac yn benodol, Tomos y Tanc. Neu Tomos y Wanc, ddylwn i ddeud. Achos, pam da chi'n ista lawr efo'ch plentyn bach ciwt i watsiad Tomos y Tanc, mae'r theme tune yn dod ymlaen, a maen nhw wedi cael côr o blant bach diniwad i ganu'r theme tune, a mae'n mynd fel hyn. Yn ddau yn bedwar chwech ag wyth Tynnu cerbyd halio llwyth Halio llwyth? Eh? Halio llwyth? Pa sicko sy 'di meddwl bod hi'n ok i neud i blant bach diniwad ganu am Tomos y Tanc yn wancio? Ond hei, fi 'di'r coc oen gath y gadar. Diolch yn fawr i chi. Da iawn, tipyn bach mwy o sŵn i Guto Dafydd. Haleliwia!
Yey! Molyn.
Ydy cael ei clapio iddo fo? Yey!
Sut ath hi? Ath hi'n iawn dwi'n meddwl, nes i'm anghofio dim byd, nath 'na ddim byd mynd yn wrong. Oedden nhw'n iawn, oedden, oedden nhw'n chwerthin yn y llefydd iawn, bron iawn i gyd. O. Yym, oedden nhw'n eitha da, oedden. Yym, dwi'n falch bod o drosodd, ond peidiwch â bod ofn o. Yn rhan dau, tri a phedwar. Oh, shit!